Merħba lura mill-ġdid tal-programm Etimoloġija. Dan huwa is-seba' episodju ta' dan il-programm li matulu qed nirrakontaw l-istorja u l-ġrajja wara l-kelma idjomi u espressjonijiet li nużaw ta' kuljum fil-ħajja tagħna. L-ewwel kelma li se niltaqgħu magħha llum nużawha spiss u biex insibu l-etimoloġija tagħha ma hemmx għalfejn immorru ħafna lura fiż-żmien. Fil-fatt, se mmorru biss għal żmien l-Ingliżi. Għall-idjomi li se naraw warajha se jkollna nerġgħu nirreferu għall-element Semitiku tal-lingwa tagħna. Tlaqna flimkien f'dan il-vjaġġ fl-istorja li se jwassalna għall-etimoloġija.

Il-Maltin iħobbu l-ħajja. Inħobbu niddevertu u nħobbu niltaqgħu flimkien, kemm jekk mal-familja u kemm jekk mal-ħbieb. Bla dubju ta' xejn, l-ikel u x-xorb huma parti integrali u kważi kważi essenzjali mid-divertiment tagħna. Jekk se noħorġu, kemm jekk mal-familja jew inkella mal-ħbieb, żgur li se nieklu jew inkella se nixorbu, jew aħjar, kif ngħidu aħna ż-żgħażagħ, se nieħdu drink. Illum se nitkellmu dwar dan. Se nirrakontaw il-ġrajja wara kelma li lissnuha ta' spiss u li tinżlilna għasel ukoll. Għall-Maltin ma hemmx sajf jew xitwa. Grokk, qatt ma ngħidulu le, b'mod partikolari jekk se niċċelebraw xi okkażjoni partikolari. Biex nesploraw l-etimoloġija tal-kelma grokk ma hemmx għaliex immorru lura ħafna fis-snin. Mhijiex xi kelma li ġejja minn żmien l-Għarab kif rajna fi programmi li għaddew. Għall-kuntrarju, il-kelma grokk daħlet f'Malta fi żmien l-Ingliżi, meta t-taħlit bejn il-Maltin u l-Baħrin kien komuni ħafna. Fil-fatt, l-aspett soċjali kien strumentali biex din il-kelma bdejna nużawha wkoll aħna l-Maltin, u llum saret parti integrali mill-vokabularju tagħna, tant li, fost affarijiet oħra, speċifikajna t-tifsira tagħha. Imma minn fejn ġejja din il-kelma? Sempliċi, mil-laqam ta' ammiral. Fil-fatt, il-kelma bdiet tinstema' f'nofs is-seklu tmintax. Il-laqam tal-Ammiral Vernon kien Old Grog għax kien jilbes mantar ta' drapp oħxon li bl-Ingliż jissejjaħ grogram cloak. Fil-fatt, grogram tfisser materjal aħrax magħmul ħafna dravi mis-suf u msaħħaħ bil-gomma. Imma l-grog x'għandu x'jaqsam? F'xi okkażjoni partikolari, dan l-ammiral kien jagħti r-rum lill-baħrin, imma kien iżidlu l-ilma biex jibqgħu f'sikkithom. Din ix-xarba ħadet isimha mil-laqam tiegħu. X'aktarx li din daħlet f'Malta fi żmien l-Ingliżi meta l-Maltin u l-baħrin kienu jitħalltu. Meta waslet Malta kienet tfisser xorb spirituż imħallal bl-ilma, mhux sempliċiment rum, Għax it-tifsira żviluppat. Il-Maltin speċifikaw it-tifsira. Apparti xarba alkoħolika imħallta bl-ilma, żiedu wkoll l-idea ta' ċokon fil-qies, jiġifieri boqqa xorb spirituż. Iżda dwar il-ġrajja wara din il-kelma sejjer ikkontalna aktar u aħjar il-Professur Charles Briffa.

Grok tirreferi għal l-Ammiral Vernon, sewa, illi dana kien lill-baħrin, sewa, kien itihom ir-rum. Però ma kienx itihulhom nid biex jibqgħu daqsxejn f'sikkithom, sewa. Allura kien Aħna bil-Malti ngħidu jagħmlu bl-ilma, iżidlu daqsxejn l-ilma. Sewwa? U minħabba li kien jilbes ilbies oħxon tal-baħrin sewwa biex iżommu sħan, eh, eh, kelma grog, fil-fatt grogram hekk tfisser u x'hekk xi ħaġa eh, li għandha Ħwejjeġ ħoxnin, sewwa, daqqa l-għawieħ u hekk, grog. Imbagħad, eventwalment, il-baħrin baqgħu jirreferu għall-grog meta jkollhom dik id-daqsxejn rum, sewwa, fuq il-baħar. Meta mbagħad il-Maltin tħalltu mal-baħrin Ingliżi, ħadu l-kelma. Il-kelma baqgħet tfisser xi ħaġa spirituża. Niftehmu mhux rum biss, però mbagħad għax imbagħad infirxet fis-soċjetà Maltija u ġiet tirreferi ħafna drabi għal whisky jew brandy, okay? U l-Maltin żiedu mat-tifsira għaliex għax il-grokk huwa ftit Tieħdu f'boqqa waħda, opp, u tieħdu. Qed niftehmu? Tant hu hekk illi għandna t-tazzi tal-grokk, li huma żgħar, ara daqsxejn, jiġifieri, kif ġrat l-espressjoni, jiġifieri, il-ġrajja tal-kelma hija interessanti fiha nfisha. Din hija ħaġa li turi wkoll l-aspett soċjali. Għaliex? Għaliex jiġifieri l-Maltin u l-Baħrin Ingliżi kienu kważi midħla waħda aħna ngħidu sewwa għaliex għax tant kienu jitħalltu għax biex jaslu biex jaqsmu l-grokkijiet ara. U anka daħħalna l-plural, aħna l-grokkijiet, ftemna. Eh, eh, sinjal li kienu eh, jitħaddu ma' xulxin sew. U għek allura għandek l-aspet soċjali.
Minn żmien l-Ingliżi se nerġgħu mmorru lura għall-element Semitiku, jiġifieri l-element Għarbi fil-lingwa tagħna. Anke jekk sa ċertu punt, xorta waħda se nibqgħu nitkellmu dwar ix-xorb. Se nkunu qed inħarsu lejn l-iżvilupp ta' tifsir ta' żewġ idjomi li huma sinonimi u li wkoll nużaw ta' spiss. Min jaf kemm-il darba, forsi ma tantx ikollna grazzja ma' xi ħadd jew inkella xi ħadd, kif jgħid il-Malti, ikun qabżilna ċ-ċinga u ngħidu lil dak ma naħmlux jew lil dik ma naħmilhiex. Simili għaliha, minflokha, ġieli ngħidu lil dak ma nġerħux. Imma aktar milli t-tifsira, minn fejn ġejjin dawn iż-żewġ idjomi? Għal darb'oħra se nkunu qed nerġgħu naraw kemm il-lingwa hija ħajja u kemm tiżviluppa anke frott l-osservazzjoni. Interessanti kif il-Maltin ta' dari, minkejja li skola ma kellhomx, fl-intelliġenza tagħhom żviluppaw dawn l-idjomi. Nibdew bl-ewwel espressjoni, ma naħmilx. Fl-Għarbi, il-verb naħmel ifisser inġorr. Jiġifieri meta qed ngħidu ma naħmilx, litteralment fl-Għarbi qed ngħidu ma nġorrx. Illum, ma nużawx dan il-verb biex nirreferu għal ġarr. Fl-imgħoddi, missirijietna x'aktarx li kienu jużaw dan il-verb fit-tifsira oriġinali tiegħu. Illum le, għax it-tifsira tiegħu ġiet speċjalizzata u, metaforikament, nużawha biex nirreferu għal xi ħadd li jdejjaqna. Forsi għalhekk li ġieli ngħidu wkoll ma nifilħux. Anke hawn, jibqa' jidwi s-sens tal-ġarr. L-idjoma sinonima hija ma nġerraħx. L-għerq ta' dan il-verb huwa ġ, r, għajn. Forsi jkun hawn min jitfixkel meta jiġi biex jiktibha minħabba li nisimgħu l-ħoss tal-ħ. Il-verb ġerraħ fl-Għarbi huwa meta għandek xarba, pereżempju tazza ilma, u tniżżilha f'salt, f'nifs wieħed, f'boqqa waħda. Anke hawn, it-tifsira ta' dan il-verb ħadet xi ftit jew wisq tifsira metaforika, u nużawha wkoll għal xi ħadd li ma nkunux nifilħu. Fil-fatt, ġieli ngħidu wkoll ma nniżżlux. Anke hawn, tibqa' tidwi t-tifsira oriġinali tal-verb ġerraħ, x'aktarx li fl-imgħoddi dawn il-verbi kienu jintużaw fit-tifsir oriġinali tagħhom, imma, maż-żmien, ħadu tifsira metaforika.
Il-verb ħamel eh, eh, jfisser huwa ġar. Eh. Illum nużaw ġar imma ċert fl-antik u s-siba fid-dizzjon ħamel jaħmel. Mela jien ma nġorrokx, ma naħmlekx, ma nistax inġorrok, ma nistax għal xi raġuni. Imma dik li tfisser ma nistax, ovvjament imbagħad aħna ġibniha metaforikament ma nistax nissaportik. L-oħra sinonima bħalha ma nġerħux. Issa ġġerraħ meta għandek tazza ilma u tant int bil-għatx illi iġġerraħha f'boqqa waħda. Qed tniżżilha f'nifs wieħed. Tiblaħha f'nifs wieħed. L-istess, jien għal dak ma nistax nibilgħu, ma nistax,

B'dik l-informazzjoni niġu fi tmiem programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Għal darb'oħra, irrakkontajna l-ġrajja wara kliem u idjomi li nużaw biex hekk, meta nużawhom, mhux biss nifhmu x'qed ngħidu, imma anke nibdew napprezzaw kemm hi sabiħa l-lingwa u l-iżvilupp tagħha. Il-ġimgħa d-dieħla se niltaqgħu ma' aktar kliem u aktar espressjonijiet li warajhom hemm kurżitajiet interessanti x'nirrakkontaw u jkomplu juru kemm il-lingwa tagħna hija sabiħa.